Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mat mir, dem Gilles. An de Gilles ass net eleng, de Gilles huet e special guest, meng sister from another mister héier huet sech Zäit geholl fir Ze braddelen, well et geet hei ëm braddelen, mee mir sinn eis nach net sécher, wéi mer, wéi mer dës Episod wäerten nennen. Du has Pappelapapp virgeschloe, ech fannen dat eng ganz gutt Idee. Pappelapapp wär och schonn iergendwéi witzeg. Ech fannen dat eng ganz gutt Idee, eng ganz gutt Idee. Ech hunn dat Wuert, meng ech, schonn zéng Joer net méi héieren. Jo, ma ech hunn et elo iergendwann fir kuerz erëm héieren, da war ech esou, hm, Pappelapapp. Jo. An et seet sech och esou gutt, dass du et einfach wéilt d'ganz Zäit soen, Pappelapapp. D'Idee war am Fong, Ok, bei menger Kleng kann mech op. Dass fir zwee wou mer hei sëtzen. Ech fannt dat awer witzeg, dass een dat esou kann esou an de Raum geheien. Well dësen Channel, mir hunn ganz vill seriö Saache gemaach an heiansdo hu mer e bëssen de Fuedem verluer an waren net net méi esou domm an net méi esou gebraddelt wéi soss an dat kënne mer gutt. Eigentlech schonn, jo, do hate mer eis e bësse verluer. E bësse verluer?
Jo.
An jo, natierlech, wéi gesot, d'Sabrina huet sech Zäit geholl, fir e bëssen iwwer säi musikalescht Wiese, wéi hatt mat deem ganze Metal-Genre vläit grouss ginn ass oder vläit méi spéit entdeckt huet, an vläit hu mir jo indirekt och do, also Kaméidi, vläit eppes dozou bäizedroen,

Mir fänke scho gutt un, mir si gutt lancéiert mat Gebraddels. Mee jo, wat bedeit Metal Musek fir dech?
Majo, Metal Musek ass fir mech wichteg ginn, wat et ebe soss lo net esou war, well ech awer virdru vill aner Genrë gelauschtert hunn. Ech hunn laang elektronesch Musek gelauschtert. Awer nach ëmmer mengen ech, bass de nach ni ganz eraus komm? Nee, nee, nee, okay, also ganz, ganz selten nach. Ech muss wierklech Loscht hunn. Dat eenzegt wou ech elo e bëssen jo matkritt hunn, wéi dann eben elo Tomorrowland oder esou. dass dat Charlotte de Witte, ech weess net, ob ech dat elo richteg ausschwätzen, Ech weess op jidde Fall, wien et ass, jo. jo, dat huet schonn Numm gemaach, gell? Also dat Zimlech, jo. ass do, ech weess net, schonn zimlech, zimlech virbäi. An jo, et mécht gäile Schäiss. Also do soen ech mer, dat kéint ee mol nach esou lauschteren, mee dat ass awer guer net méi esou. Absolut guer net méi eigentlech. Ech muss okay. den Moment hunn ähm, also wierklech Bock drop hunn an deen hunn ech wierklech nach selten, well et mech awer irgendwie äh, nervös mécht. Ech weess ja, okay. net wieso wie komisch dat ass, well ech et jorelaang gelauschtert hunn an et mech lo einfach ja, dat ass net net dat wat mer Metal oder de Rock gëtt. Ok, ech versti wat s de mengs, jo. Iergendwéi ass dat, jo, eppes komplett aneschters ginn. Ech hu mech weiderentwéckelt, ech sinn, jo, oder esou back to the roots, einfach esou wéi fréier. Fréier, wéi ebe bei mengen Eltere jo och vill ëmmer deen Oldie-Sender do gelaf ass an ech mer denken, datt se jo och, an der Zäit vill villes och drop gelaf ass wéi ech weess net esou Black Sabbath oder esou Lidder, elo net esou Lidder wéi, ech schwätze elo net iwwer esou Hardcore Black Metal Schäiss, nee nee mee alles dat wéi esou de Mainstream bësse ginn ass, esou wéi Paranoid oder esou, dat ass jo eppes wat jo awer do mengen ech gelaf ass an ech mengen ech hunn dat fréier och Jo, schonn héieren. Dat heescht, am Fong hunn ech dat schonn als Kand gelauschtert, ouni dass ech wosst, wat ech do lauschten. An et huet mer gefall. Jo, jo, jo.
Mee dat ass richteg. Ech mengen, et ginn net méi vill, wa mer elo vun ëffentleche Radioen, ouni elo déi ganz online radios an esou schwätzen, et ginn net méi vill Radiosenderen, wou vill Oldschool-Rock, nenne mer emol, aus de Siwwenzeger 80 a 60 bréngen. Effektiv, den eenzege Meter Affer, dat war an Zäiten den däitschen Eldoradio, wou ganz vill Däers ebe gelaf ass. Jo, wat elo och net méi ass. Net wierklech, nee. Vläit nach den rtl, well dat ass deen, wou ech lauschtere wann ech op der Aarbecht sinn, awer och ganz, ganz selten. Do leeft awer heiansdo mol, bon, dat ass elo vläicht och net grad, grad esou al, mee, oder dach? Nirvana? Du hues awer heise mol Nirvana oder bah dat dat üblech an eben AC/DC oder Guns N' Roses wat dann do gespillt gëtt. Dat heescht dat ass awer dat ass awer ok. Dat ass net wéi all déi aner. Ech kann déi aner Radiosender guer méi lauschteren, mee ech hu fir mech op der Aarbecht elo einfach déi abrofgelunde Rockantenne. Ah jo, jo, ech mengen dat hat de Haas scho gesot. An do hunn ech, jo, ech hat der dat scho gesot, an do hunn ech. Jo du hues den normalen Rock eben, deen deen deen normalen Channel an du hues awer nach sou Ënnerrubriken, du hues wierklech och Heavy Metal an nach anerer wous de dann eben wéis de grad Bock hues sou aalen Achtscher oder Siechcher Siwwenscher Rock an dat fannt ech mega cool. Dat heescht du kanns dann wéis de grad Bock hues jo do lauschteren. Dat jo dat dat ass effektiv wouer. Ech di mer och schwéier hautzedaags, ech wëll och natierlech engem kengem Radio ze no kommen hei zu Land, mee dat ass viles dobäi wou ech mer soen ok bon. Heiansdo soen, jo, muss mol net elo OG Heavy Metal sinn, wéi Black Sabbath oder esou, mee wéi s de sees, AC/DC, keng Ahnung, natierlech Nothing Else Matters leeft ëmmer nach, ne? Mee esou, dann géing ech mech éischter freeën, esouguer nach méi al Saachen, wéi Fleetwood Mac oder esou oder Deep Purple, esou Saachen, dat leeft iergendwéi guer net méi um Radio an ech, Ech ginn der Recht, dat ass ab engem Moment e bëmol war der driwwer. Do war der esou, nee elo, nee, mir mussen elo méi Mainstream a méi Aktuelles weisen. Dat ass jo och wichteg fir déi Artisten, mee net fir, jo, net fir d'Evolutioun virun allem dann och lokal, wa mer kucken. Mir hunn awer wierklech hei ganz staark Metal Bands oder Hard Rock Bands, déi héiers de net wierklech um Radio, gell? Nee, nee, guer net.
Guer net eigentlech, jo. A wann, dann ass et Coolfeet.
Jo, souguer dat!
Souguer dat ass iwwerlieft. Ech mengen, dat Häerz wäert vläit hei um Radio geleeft. Vun lokal hei wär de Serge Tonnar, mengen ech. An dat, do si mer eis jo eens, dat ass coole Schäiss, mee dat ass nach laang net dat, wat mir elo gären hunn a wat vill Leit dobausse gäre géinge lauschteren. Mécht d'Saach net méi einfach. Wann ech elo kucken, esou wéi s du, du bass zimmlech spéit dozou komm, effektiv, bei mir war dat nach eng aner Saach. Ech mengen, vill Leit wëssen dat dobaussen, ech sinn Kannerschong, gell. Mäi Papp ass e Glam Metal Nerd gewiescht, en Hard Rock Metal Nerd, oder Hard Rock a Metal ebe gemëscht, aus den Achteger a Siwwenzeger, ebe Black Sabbath an Priest an dee ganzen Déngens. Domat sinn ech zum Deel grouss ginn. Ech hu mer awer och ni déi Fro gestallt, weess de, wéi aner Leit, Dat, wéi, wéi komme se dozou? Bei mär war dat esou, dat, dat ass am Hannerkapp, dat ass ëmmer do gewiescht. Ja, ja, ja, ja. Wéis de esou, ah jo, okay. Du kenns et net anescht, ja. Ech kennen et net aneschters. Ja.
Fir mech war zum Beispill elektronesch Musek ass dat, wou ech zimmlech spéit dozou komm sinn. A wann ech soen zimmlech spéit, vläit mol nach keng zéng Joer hier, soen esou, okay, ha do si verschidden, verschidden Artisten, wou ech mega cool fannen, mee ech hu mer déck schwéier gedoen, well s eben, ass e Gewöhnungsdéier, ass normal, ne? An do war eis an enger Confort-Zone an. An der Hinsicht hunn d'Radioen halt, mengen ech, e bëssen esou, ech wëll net soen en Iwwerbléck verluer, mee et ass, et ass schwéier fir, fir do e gudde Mëttelpunkt ze fannen. Dofir Rockantenne ass e gudden Tipp. Jo, jo, jo, jo, jo, also do sinn ech wierklech mega zefridden. Jo, jo. Dat ass, dat ass top. Ma ech, ech, ech sti mer, ech sti mer do wierklech, wann ech elo op meng Sich ginn, elo als Beispill elo, gell, ech mengen, ech muss natierlech mega vill Recherche maachen fir de Podcast u sech selwer och, wann Theme sinn oder. Reviews oder Interviews, wat och ëmmer. Ech ginn natierlech fir d'éischt ëmmer bei dat, wat ech gäre selwer lauschteren. Dat ass, dat ass cool, mee ech muss natierlech och e ganzen Aspekt mä esou, ah, dat do ass elo net esou Menges, mee egal, ech muss et awer maachen. Dann hëlleft mir perséinlech Bandcamp, ass eng, vill Leit kennen dat dobaussen, wou s de eng. Eng individuell Plattform, wou kënne Kënschtler hir Musek online setzen fir, an soe mer, dass besser bezuelt wéi Spotify. Spotify sinn halt Gangsteren. Mee bon, dat ännere mir net. Dat ännere mir net. Dat ass einfach just fir, wann s de wëlls deng Musek, wann s de e bësse wëlls eppes domat maachen a wann s de wëlls deng Merch verkafen, ass dat eng mega cool Plattform, wou, fannen ech, nach net oft genuch, virun allem vu Bands vun hei, genotzt gëtt. Mee dat Dat ass halt einfach esou. Ech mengen, dat ass, déi Band muss dann de Choix maachen, Maache mer dat? Wa mer souwisou scho bei lokalen Artiste sinn, dann, da geheie mer d'Fro einfach eraus, Wat war däin éischte lokale Metal-Concert? Weess du dat nach? Ui!
Ech weess net, wat ech viru puer Deeg gemaach hunn. Wisou soll ech dat da wëssen? Dat ass wouer. Oh, Fränk, mäin alleréischten
Oder iergendeppes an där Richtung, wou s de sees sou, ah jo, dat ass cool an dat ass vun hei, sou e bëssen. Ouh, ech denken, vue que der scho nach net esou laang dobäi sinn, un dat, wat ech mech elo erënnere kann, huelen ech un, datt dat Sublight war, op alle Fall. Do virdrun, ah, ech weess et net. Vläit kéint och nach iergend eppes virdru gewiescht sinn, mee ech denken, et war Subline, mäin éischte lokale Concert hei. Wosst de dat dann, dass déi vun hei sinn, oder war dat esou eng Zoufallsentdeckung?
Nee, nee, dat war mer awer schonn.
Dat war der bewosst? Jo, jo, jo, dat war mer awer scho kloer, jo.
An wéi hues de dat dann empfonnt? Ech mengen, ech hunn do perséinlech eng mega witzeg Erfahrung gehat, deemools mat eeben esou Bands vun hei. Ech weess net op den den Rock Rock um Knuedler, gëtt et dat nach? Ech weess net méi. Dat ass jo schonn, mee mir sinn al. Douf Fra! Ok, mir sinn al. Ech weess net, ech menge net. Mee dat ass schonn, meng ech, etlech Joren, wou et dat net méi gëtt. Ech mengen, meng meng alleréischt lokal Band, wou ech aus Zoufall gesinn hunn, war war Eternal Tango. An Eternal Tango ass ok, ass elo net vläit dat Häerz vum Häerzen, mee dat war awer eng Band, wou mega evoluéiert ass an och Zimlech wäit vir war mat, dat ass déi bekanntesten haart Band, zumindest zu deem Zäitpunkt wou ech en entdeckt hunn.
An dat war e bësse surreal esou, weess de, esou, wow, déi si vun hei, wow, wisou kléngt dat esou gutt, wow, wéi, déi hunn CD'en? Well ech mengen deemools, wou bass de se eppes kafe gaang? Da sinn ech an den CD-Buttek beim Palais gaangen, gell, oder vläit dat de Cactus, wou de Cactus nach CDe verkaf huet, na sou individuell Saachen. Jo, jo, jo, jo, ech weess, ech weess, gell. An do ass mir eréischt bewosst ginn, sou, Haa, et sinn vill Lokaler. Metal Bands. An wann s de da siche gees an du entdecks, datt do Bands, déi nach vill méi al sinn, wéi Desdemonia zum Beispill, wou ech scho säit, dat sinn d'Grousspappe vum Heavy Metal vun haut, gell? Mee wéi war dat fir dech? Du hues Sublight gesinn an hues gesot, Wow, dat kléngt eigentlech total mëll, wat se maachen an an dat ass vun hei. Ech weess net, dat war esou e gewësse Stolzfaktor. Jo, jo, dat, jo, also hunn ech scho wierklech cool fonnt, well hire Stil gefält mer och ganz gutt. An dat ass jo esou esou Trash Metal. Trash, mëllen Trash Metal. An jo, mëllen Trash Metal. An jo, dat ass awer schonns eppes, wat mer zimmlech gutt gefält. Dat ass esou meng Richtung awer. Esou, jo, e bësse meng Richtung. Dat ass jo net, dass dat elo nëmmen dat muss sinn, mee Jo also ech fannt schon schon cool waat se maan daat maan sou weider.
Jo maan sou weider absolut ech mengen ech hun se och iergendwou hei stoen ech wees net ob een se gesäit nee ech mengen net gesäit een se net ech huelen se mol einfach hei ran wann wa schon promo da maan mer et richteg ganz no bei d'camera.
Kuck, se man esouguer Vinyl, weess de, wéi mëll ass dat? Déi do! Déi si mëll, genau, ganz geban. Ech hunn och nach iergendwou heim, mee ech weess net, wou se all stinn, et sinn der vill ze vill. Mee lokal Bands mussen ënnerstëtzt ginn. A mir hunn der eng jett, wou mer dat fir d'éischt richteg bewosst ginn ass, mir perséinlech. Wéi vill et der reell sinn, mir haten, wéi mir grouss gi sinn, hate mer net wierklech Internet, dat ass e bësse méi spéit komm. Ech wëll och net all Kees drop hiweisen, dass mer ural sinn an um Stierwe sinn. Nee, nee, dorëms geet et net. Mee et gëtt eng fameus Internet-Website, wou sech Metal Archives heescht, wou s de kanns pro Land kucken, wéi vill dass der do sinn.
Kenns de vläicht och net.
Do hunn ech mech eng Kéier amuséiert a gekuckt, wéi vill aktiv, onaktiv oder al Bands et zu Lëtzebuerg ginn. Ech menge mir si bei iwwer 130, wou zumindest do drastinn. Si se nach aktiv oder net, mee dat beweist, datt eng gewësse Geschicht do ass. An ech mengen, dat huet eis zu deem Zäitpunkt, wou mer mat Kaméidi ugefaangen hunn, och esou motivéiert, esou, hm. Natierlech ass et wichteg, déi aktuell ze nennen, wéisst de, déi elo aktuell do sinn, déi grouss ginn. Mä mir vergiessen natierlech och gären dat, wat nemmi esou an den News ass. Jo, dat vergësst ee schnell, dat ass richteg, jo. Do maache ech mol eng kleng Klammer hei op. Do wäert ech elo deemnächst e bësse méi retro, old school, lëtzebuergesch Saache probéieren hei am Podcast iergendwéi ze vertrieden. Fir déi Generatioun, wou déi net kennen oder vläit mol net wossten, dass et se iwwerhaapt géinge ginn. Well dat maache mer elo mol dohinner. Jo, esou ewéi ech, well Kaméidi ass schonn wierklech en Podcast, dee mär vill gehollef huet, jo, mech do duerch ze wullen. An jo, wéi gesot, meng Bibliothéik op Spotify, deet mer leed, mee jo, dat ass ebe sou, jo, déi huet sech extrem erweitert. An jo, fir Leit déi net esou nerdeg sinn wéis du. Ja sorry.
Oder de Pit.
Déi hoppla. Déi jo ass Kaméidi einfach genial. Du kanns dech do duerch wullen, du kanns der mol alles richteg genau ulauschteren wat fir eng Genren et ginn an also fir mech optimal gell. Dat freet mech ze héieren. Net vill Aarbecht.
Déi hunn ech jo dann.
Déi hunn ech effektiv.
Mee jo, also bis elo och all déi Bands, wou s du hei has, hunn ech och elo näischt, also datt keng Band elo dobäi war, déi elo schäiss war oder esou. Also ech hu bis elo alles gutt fonnt, wou hei waren. Mee mëttlerweil, mengen ech, sinn der awer och verschiddener, déi nëmme existent sinn, ne? Et sinn, et sinn vill Bands schonn och an där kuerzer Zäit. Ech mengen, et ginn, oder zu deem Zäitpunkt, wou dee Video erauskënnt, sinn et fënnef Joer. Dat ass verréckt, fënnef Joer, déi Band sinn hei, gell? Fënnef verdammte Joren, wou, wou mer dat mat zwee, dräi, elo eben ech, maachen. An et ass vill geschitt. An jo, et sinn vill Bands, ech mengen, zwee, dräi Bands, déi et net méi gënn, well se entweder, sech getrennt hunn mm. oder einfach gesot hun mir hunn genug gemaach. Mir mache net weider an dat muss ich an dat offreet mech dann, well dat irgendwo ass wees gëtt de Format. Ja ma ja so, dat bleift dann do an defir ass dat och cool dat nei Geheit ze wene fir ze soun okay, mir hunn e ganz Koup Videoen an eiser Playlist. Zu dem Zäitpunkt war zwar just Audio, mee. Ähm, Dofir schaffe mer do op jiddefir vläit och nach, sinn si ugaang do eppes ze werkelen, fir vläit och déi Bands, déi et net méi ginn, fir trotzdeem nach eng Kéier heihinner ze kréien a fir eng fir eng lescht Kéier eppes am Télé-Format iwwer déi Band z'erzielen. Mee dat ass nach e Projet, dat wäert wahrscheinlech eréischt d'nächst Joer ulafen. Jo ma ech hat elo mat engem geschat op der Aarbecht, deen hat mer elo eng Band gewisen, déi et och leider nemme gëtt, mee dat huet richteg cool geklonge gell. Ok. Bon ech kann elo natierlech net genau soen, ganz genau wat fir ee Genre dat elo war, mee ech weess net. Weess se nach wéi se heescht?
Jo, Thousand Lakes iergendwéi sou. Thousand Lakes, jo, jo, jo. Jo, kenns de awer.
Jo, jo, jo, schonn, schonn héieren. Et war elo ni perséinlech mäi Favorit vun hei, mee déi ginn et, oh ech géing elo soen Enn Nonzeger? Ronderëm Ufank 2000er. Schonn cool wat se do gemaacht hunn. Dat ass esou, jo dat ass esou Heavy Metal bësse gemëscht mat, jo awer och Classic Rock Saachen. Dat ass e bëssen esou, ech wëll net soen Old School, mee ech mengen zum Zäitpunkt vun haut géing wahrscheinlech jiddereen et als, ah dat do ass e bësse méi Old School Heavy Metal klasséieren.
Jo jo, also jidderengem säint. Also ech hunn schonn cool fonnt. Du fënns leider net méi vill. Du fënns nach de Clip. Vun engem Lidd, mee jo, kann ech och lo leider net soen, wéi dat heescht. Mee et huet mir awer schonn op Anhieb gefall an ech géing do schonn direkt méi dovunner lauschteren. Mee leider Gottes, jo. Dat, wéi gesot, also dat, wat ech elo zesummegesicht hunn, fir eeben déi Retro-Bands ze erwähnen ass net easy gell well dass villes net do gell Et ass genau dat, well wéi wëlls de dat sichen, wa villes net méi oder jo, mee dat ass erëm genau de Punkt mat den Nonzeger, weess de, wou alles emol esou computerméisseg ugefaangen huet.
Mir haten deemools jo och keng Source, also ech zumindest net. Maja, mee dofir.
Ech hu meng éischt richteg Metal Band, wou ech entdeckt hu, war mat. Zarten 12, 13. Ech mengen ech hunn dat schonn hei gesot, gell, ech sinn direkt bei Cradle of Filth a Blind Guardian gaang, esou der Däiwel, gell, Reen an d'Gesiit, gell. Do kann ech mech also esou, wéi se, esou en Hauch drun erënneren, deemools an der Schoul, do wars de esou richteg deen, oh.
Ech hun Metal ageotemt héiert, méi wéi ech Loft ageotemt hun. Bon, et muss och soen, et hun vill Leit mer deemols gehollef. Elo wann een elo de Pit zum Beispill kuckt, de Pit war e Punk, wéi ech de Pit kennengeléiert hun, war en absolute Pank, gell, also an a méi sou alternative-méisseg ënnerwee. An ech mengen zu deem Zäitpunkt war och nach esou, ech mengen, du bass jonk, du bass gréng an der Erinnerung, du weess net, wat leeft. An esou, Ah nee, dat ass net cool! Well gehéiert dir! E bëssen, e bëssen esou. An am Endeffekt, dat eenzegt, wat der gehéiert, ass d'Steieren ze bezuelen. An esou, Moin, Daddy! Mee bon, nee, dass, dat, dat kann ech mech drun erënneren. De Pit, de Pit war absolut net, net am Metal dran an ass eréischt herno duerch, en huet dat och schonn hei gesot, méi wéi eng Kéier, Duerch een Album huet dat sou bësse bei him sou Wuh! Flash gemaach. Dat war, also lokal Band natierlech, Ex in Fairies mat Defunctus in Heresy. Deen huet dat gelieft an dat war just brutalen Death Metal, gell? Mee dat huet missen dat sinn. Et huet nëmmen nach missen dat sinn. An ech mengen, ab do ass en an dat schwaarzt Lach gefall, wou mer all iergendwéi schonn eng Kéier dra waren oder nach ëmmer dra sinn. Mee. Jo, Schoul war freck, jo, an ech denke grad elo spontan u Situatiounen an der Schoul. Ech weess net, ob s du déi kannt hues. Wéi gesot, et geet jo och ëm Gebraddels hei, mä dir kritt elo ganz vill Saache mat, dat ass classified. Ech weess net, ob der de Freddy seet, dat der. Also de Freddy huet ee Moment bei Asator gesongen. Ok.
An hie war och am LTB. An do war nach, ach merde, wéi heescht dee? War dat de Fränk? Ech weess et net méi. Iergendee vu Bouneweg, deen nëmme Black Metal, vläit wann s de dat hei gesäis, da komm mech zou, dat ass schonn honnertdausend Joer hier, gell, deen nëmme Black Metal gelauschtert huet. An mir sinn all Mëttesstonn bei hien, well en huet ëm Kaltreis gewunnt. En huet ëm Kaltreis gewunnt, da si mer do a säi Keller gaange fir Dimmu Borgir an. Dying Fetus an nëmme sou Hardcore Schäiss, dat war fir mech esou, oh dat do ass mol definitiv ze krass, gell. Mat mengen zaarten 13, gell, oder 14 do ronderëm. Mee doduerch awer si ganz vill, ganz vill aner Bands dozou komm oder sou ähnlech Situatiounen. Jo.
Verréckt.
Jo, ech mengen do war och en Zäitpunkt wou ech eben méi Kontakte mat der hat duerch Iech, also et war et war dunn a mengem Ëmfeld einfach, dat war awer och nach ëmmer meng elektronesch Zäit, dat heescht ech hunn et scho matkritt, awer ech hunn et net, ech mengen net wierklech
opgeholl, sou, jo et ass do, mee.

Nee. Nee, da schwätze mer net Nee, ech menge net. Nee, déi islännesch Sängerin, wou e bësse sou Elektro-Pop mécht. Ah, nee. Säit den, och, ech menge säit den spéit Achtzeger oder sou. Ech liben, ech hunn dat nach ëmmer gelift. Ech meng den eenzegen Björk-Dude, Björk-Famill, wou ech kennen, ass de Pit. De Pit ass den eenzegen, eenzegen, den eenzegen Björk-Fan, wou ech kennen. Okay.
Mä dann. Just als Beispill, wéi s de esou. Et gi keng Limite fir dat, wat s de lauschters. Dat heescht, wa mer elo herno fäerdeg sinn, gi mer erof an da maache mer dat un. Ech mengen net, dass et begeeschtert ass. Also. Just fir eng Kéier ze lauschteren, wat dat ass. Nee, nee, nee. Jo, okay, mee du wäers direkt deng, seng Reaktioun gesinn. Entweder et geet oder am Auto geet guer net. Ech mengen, wa, wann. Doreen mécht gewéinlech ni d'Musek aus. Mee do mécht et. Ech kann dat net lauschteren. Ech verstinn dat och, dat ass wierklech speziell, gell? Okay. Dat ass speziell, et huet e ganz eegenen. Jo, wann dee Pop do schonn, wann iergendwou eppes mat Pop ass, da sinn ech schonn. Okay.
Meeschtens awer
zu.
Ja, wéi se, bon, Björk ass net. Krass. Ech maachen elo eng ganz grouss Klammer op, ech fanboye elo hei des Todes, okay? Okay.
Björk mécht,
okay, ech hunn et Elektropop genannt, mee dat ass wesentlech méi, dat ass. Dass weird, dass wierklech weird. Déi Ufanksaachen si vläit bësse méi poppeg ugehaucht wat et haut nach mécht, well dat mécht nach ëmmer Musek. Säi leschten Album Fossora, wéi ech dem, ech hat dem Pit geschriwwen, hat gesot, hues de scho gelauschtert? Ech sou, jo jo jo an esou wat, esou ah jo u sech, u sech fillt sech un wéi wann s de géings Shrooms huelen. An du gëss selwer zu engem Schwumm, esou fillt dat sech un. Ok.
Da hëlt mer op. Dass ass total weird. Et gëtt näischt wat Björk mécht wat s de kanns an en Tirang leeën. Et gëtt keen Tirang. Dach et gëtt een Tirang, deen ass ass e Björk-Tirang. Dat ass säin eegene Genre. Sou vill zu dir.
Ech ken dat guer net, absolut net. Hues du och guer näischt mat Metal ze dinn? Also jo, ok.
Absolut net. An dann och guer net linked oder sou. Mä just fir déi Extremen ze bëssen ze erklären sou voilà. Ech hunn natierlech mäin, mäi Metal Häerz ass ass grouss he, mä mäi Björk Häerz ass nach vill méi grouss. Ok, da sinn ech zwar fuerchtbar gespaant wat dat ass. Ech hat de Pleséier, et war eng Kéier hei zu Lëtzebuerg virun, ech mengen dat muss just virun der Pandemie gewiescht sinn. Ja 2018 19 oder esou wou et an der Rockhal war. Du weess jo du ja du bon weess jo du du erwaarts der dann natierlech deng Favoritebands, do komme mer och nach dozou, wann deng wann wann s de weess oh deen Artist kënnst oh ech wëll am léifsten dat Lidd oh ech hoffen e spillt dat Lidd un an ech hoffen e mécht dat oh vläit och nach dat dat wär scho cool an dann hu se hire Setlist wou s de nei Saachen entdecks wou s de vläit nach ni live héieren hues oder An sengem Fall war sou, fuck you, ech maachen wat ech wëll an ech spillen zwar déi Lidder wou's de wëlls héieren, mee net an deem selwechte Gewand wéi's de et wëlls héieren. An ech war, ech war um Concert, ech war, an de Pit war mat, natierlech war de Pit mat, mer waren engersäits esou e bëssen enttäuscht, sou, ah dass dass net dat wat mer wëllen, mee dass sou cool. Ok, jo, da sinn ech zwar mol gespaant, wat dat, wat dat ass. Ech weisen der dat herno, wann de Rideau hei fält, da weisen ech dir wat d'Björk ass. Kommen mer eng Kéier bei deng, nenne mer, nenne mer einfach déi Band, eng international Band vläit, wou s de sees sou, Wow, du hues dat gesinn, dat huet dech esou geflasht a säit deem bass de vläit en, en Unhänger éischtst emol vun där Band. Firwat froen ech? Et steet do, ne, Arch Enemy. Ech mengen, du hues se och scho e puer mol gesinn, ne? Jo.
Awer, jo, net genuch.
Nee, ech freeë mech schonn.
Gläich, gläich sinn se erëm do. Jo, richteg, am November. Jo.
Ech weess net méi de wéivielten. Ech och net. Et ass méi spéit November. Iergendwann elo kommen se.
Ka sinn, datt ech net hei sinn dee Moment. Ech muss dann, ah jo, richteg. Warscheinlech. Dat ass ausgangs November, oder? Well du gees elo Enn Oktober, ne? Yes. Ah jo, dat kéint da vläit hikommen, datt dat do ëm deen Dréi ass. Ufank November mengen ech. Ech weess net, ob ech mat dobäi sinn.
Amorphis, kann dat sinn? Ech weess net méi. Mir kucken dat herno.
Jo, ech muss dat herno souwisou nach, nee, net herno, iergendwann. Et ass nach net esou wäit. Jo, mir si laang virdrun. Wann et esou wäit ass.
Wann et esou wäit ass.
Dann. Dat heescht Arch Enemy, weess de och, kanns de begrënnen, firwat dass déi Band dech esou geflasht huet vläicht?
Bon, ech mengen net. Bühneshow.
Vläicht Experienz, ech meng hatt huet eng mega Bühnepresenz. Wat mer souwisou scho mol gefält, wéi och bei Ginger, ass et einfach emol, dass se voilà eng Leadsängerin ass an dass et, dass zwar einfach déi Saachen, deen, dat Growlen, Growlen? an normal Sange vermëscht. An ech hu schon probéiert och mol enke sou ze maachen, et geet net an dat deet richteg wéi am Hals. Jo jo, well mer et falsch maan. Ah ok, jo. Also et ginn Techniken. Ech ka mer awer virstellen dass dat net sou angenehm muss sinn wanns de dat, och wann et déi Technike ginn, dass dat awer schon.
Et strapazéiert definitiv däin Hals. Jo an dann, an da soen ech mer wann déi awer dann do, ech weess net. eng Stonn oder e bësse méi op der Bün sinn an dat hikréien, wou ech mer da so, boah, ech zéien do mäin onsichtbaren Hutt. Jo, dat ass schonn eppes, wat mech einfach mega, jo, jo gutt, natierlech, mee dat ass eppes, wat mech wierklech flasht. An eeben och, jo, hir Lidder, hir Lidder, déi mer einfach och

Deen bëssen, ah, kanns de Mainstream soen, sou wéi War Eternal, wat awer ëmmer gespillt gëtt. Jo, jo, dat ass richteg.
Well och de Metal huet seng. Nemesis. Genau, Nemesis oder We Will Rise ass normalerweis och oft dobäi. A bon, Arch Enemy ass eng, ass eng gigantesch Band. An ech menge wat déi Band méi grouss ass a Followers huet, méi Mainstream ass et. Dat heescht nach laang net, dass et net gutt ass. Ech mengen, du hues Jinjer erwähnt. Jinjer sinn aus dem Buedem geschoss. wesentlech méi laang, bis se mol den Duerchbroch haten, soe mer mol esou. Den Duerchbroch koum mat, wat war dat, King of Everything, deen Album, wou Pisces drop war, dat famoust Lidd, wat esou lues ufänkt, wou s de dee Kontrast, wéi s de nenns, dat clean Sangen an dann esou. An dat huet deenen elo, si si mëttlerweil op deem selwechten Niveau, punkto, nenne mer et emol Mainstream, wéi Arch Enemy, gell, innerhalb vun extrem kuerzer Zäit. Mee dat ass eng ultra fläisseg Band, gell, déi touren nonstop. Jo, jo, dat ass krass.
Déi si wierklech nëmmen ënnerwee gaangen. D'lescht Joer, war et d'lescht Joer?
Dach, d'lescht Joer ass den, oder war et dëst Joer, ech weess et elo scho net méi, Rogue dee leschten, nee, Aiello. Nee Duell. Vergiess et, ech hunn souvill Saachen ze lauschteren. Duell vun Ginger, ech mengen deen ass dëst Joer, Ufank dëst Joer eraus komm. Ech menge jo. Jo, 2025 eraus komm an dat ass erëm net dat, dat ass net den Ginger vu virdrun an dat wäert och net den Ginger sinn wou elo geschriwwen gëtt. Elo, jo, jo, jo.
Dat fannen ech einfach cool an dat, ech menge soulaang eng Band sech probéiert nei ze erfannen ass deen Term Mainstream eigentlech iwwerflësseg. Eigentlech schonn, jo. Ech perséinlech soen der elo ganz éierlech, ech hunn Arch Enemy ganz fréi kennegeléiert, do war nach d'Angela Gossow dobäi an do war Ravenous, dat war esou dat bekannteste Lidd gell, elo gi mer ganz wäit an d'Geschierkëscht wulle gell, an déi nei Saache gefale mer, mee et ass vläicht och well mäin Ouer, esou wéi däin och gell, dat evoluéiert an fënnt Saachen einfach besser, mee et ginn eng Millioun Bands dobausse wou mindestens genau de selwechte Rhythmus fueren, wéi et elo zum Beispill Arch Enemy oder Jinjer wier.
Jo, jo, et ass verréckt, wéi vill et einfach gëtt, wéi vill Bands, wéi vill vun allem. Jo. Et ass, jo, et ass extrem vill, fir do och iwwer, also fir mech, den Iwwerbléck ze behalen. Jo.

War dat do? Wei, dat kann net sinn! Mä do kann ech jo souguer effektiv, wow, ech menge meng éischt Band, wou ech déi Experienz hat, obwuel ech, wéi gesot, fréi duerch mäi Papp an esou ganz vill haarde Stuff geliwwert krut, ech mengen déi éischt Band, wou mer wierklech bewosst ginn ass, esou, ok Dude, du lauschters dat definitiv ze vill, dat war, an natierlech, ech menge mir kamen alleguerten, natierlech Metallica, dat war esou meng éischt Band, wou ech dran. Jo, dra, dra verschwonn sinn, dran ënnergaange sinn. Ech hunn alles, wierklech alles am Detail gelauschtert. Zu deem Zäitpunkt gouf et nach keen Saint Anger an all déi nei Saachen. Ech muss awer och ganz éierlech soen, doduerch dass ech esou krass do ragaange sinn, fält et mer haut schwéier, nach, nach eppes vu Metallica ze lauschteren. Natierlech, dat ass déi gréisste Metal-Band, déi et warscheinlech jee gouf, och méi grouss an engem anere Kontext wéi Black Sabbath zum Beispill, mee. Et geet einfach net méi. Jo, nee, mee dat, jo, dat kann och geschéien, dass de einfach e Mütz ze vill dovunner gelauscht hues an da geet et einfach net méi. A wann ech zeréck ginn, wann ech zeréck ginn bei Metallica-Saachen, dann ass et mol net, ech weess net, natierlech Master of Puppets ass, ass den Album schlechthin. Mee da ginn ech esouguer nach léiwer bei elo Ride the Lightning, wou virdru war, oder eben den And Justice for All, well do verschidde Saachen einfach méi Klick mat mir maachen. Mee de ganze Recht, an zemools deen, sorry, dee schwaarzen Album, dat ass esou. Also ech kann net méi. Nee, nee, nee, du kanns all all Lidd matsummen, mee ech menge jiddereen huet sécher schonn esou eng Erfarung gehat mat mat anere Bands.
Oder vläicht och net an ech respektéieren dat honnert pro. Ech menge ech hunn laang hei, oder éier mer mat dem Kaméidi-Podcast ugefaangen hunn, wosst ech ganz genau schonn am Virfeld, iwwert wat fir eng Band ech wäert hei ganz vill schwätzen. Ech hunn déi Band och schonn eng Millioune Mol erwähnt. An do ass zwar och, ech wëll et soen, net esou vill Material gewiescht, fir driwwer ze schwätzen. An awer fillen ech, datt ech vill ze vill iwwert déi Band hei geschwat hunn. De Fir. Mee egal, dat war elo mol d'Fënster, d'Fënster. Jo, ja, ja, ja, genau déi do. Déi do! Dat, dat huet mech e bëssen, e bësse gefuusst. Do fänken ech schonn un, iwwer sech, jo, jo, jo, den Zil vun der Saach. Beroueg dech. Stress, Stress, Stress. Ech, ech mengen, déi nächste Kéier, wou ech och den Numm, well den Numm däerf net gesot ginn, hei wäert soen, dat ass, wa se endlech en Album erausbréngen, wou net mat, mat deem Konzept do am Eck ze dinn huet do. Do, mä ech mengen, eréischt da sinn ech prett fir kënnen ze soen, okay, ech wäert nach eng Kéier, vläicht och am Videoformat, dann iwwert déi Bench vläicht e bësse méi en gechilltene Video maachen, ouni mech opzereegen. Jo, mee egal, egal. Ja. An domat hu mer eigentlech schon mega vill gesot, mengen ech, fir, fir eis Pappalapapp-Serie. Ech fannen dat e coolen Numm. Ech mengen, ech man dat wierklech. Pappalapapp. Mir hu vill gepappalapappt. Gepappalapappt. An déi nächst sti schon op der Lëscht, wou wëllen, oder wou schon effektiv gefrot hunn, Kënne mir och matmaachen? Esou, Majo, sécher dat. Dofir. Majo, sécher. Si mer mol gespaant. Dat hei kënnt lo normalerweis nach dëst Joer eraus. An vläit esouguer eng vun deene leschte vun dësem Joer. Muss mer kucken. Muss mer kucken. Jo, kee Stress. An ech soen der Merci, dass de der Zäit hues fir hei einfach ze braddelen an ze tuten. Ma gären, Mensch gär. Braddelen an tuten konnt ech gutt. Dat war mäin éischte Gedanke wars du esou, nee, nee, pardon, pardon, esou, Moment, mee esou, esou wann ech ee froen fir unzefänken, dann ass et d'Sabrina. Ech weess net firwar, ech weess net firwar, dat ass einfach esou.
Jo, ech denken, dass ech elo eent sinn, wat jo nach guer net laang an där Zeen do sinn. An
Ja, ma gutt, mär kennen eis jo och bal 20 Joer, gell? Dat ass ok, gell? Jo, mä mär kennen eis jo elo schonn éiweg. Ech sinn, denken ech, elo einfach e gutt Beispill fir emol Leit, déi net esou vill domadder ze dinn hunn, an Kaméidi wierklech eppes ass, wat mär elo perséinlech extrem vill gehollef huet. Ech widderhuele mech. Dat ass guer net schlëmm, ech man dat an Standard. Okay.
An jo, natierlech och mat dir, Bro, hei ze sëtzen an Zäit ze verbréngen ass och einfach ëmmer wäertvoll a maan ech gär. Vun dohier, ech komme gär eng Kéier erëm, wann s de wëlls. Ah, lauschter, Papa la Papp Nummer zwee héier. De Papa la Papps wëlls. Dat kënne mer gäre maan. An domat merci fir d'Kucken. An do gëtt et esou en, et gesäit esou aus. Wéi nennen dir dat scho méi? Like and subscribe, dat war dat, wat ech gesicht hunn. Maacht dat an wann der méi wëllt wëssen iwwert dat, déi Situatioune wou mir duerchgaange sinn, loosst eis et wëssen. An bis geschwënn nees hei. Bis geschwënn. Bei Kaméidi. A Buch.
Toodaloo.